בעזרת השם יתברך וועל מיר זיך פרשת צו תשפ ו שבת הגדול ני מאכן די הכנות אויף פסח ממש היינט צופרי פארן דערציילט ס'איז געווען באריכטעט קול מבשר אז ס'איז געבוירן צו איינעם געווארן א צווילינג וויאזוי? א אייניקל, א מיידל, א אינגע מיידל האט געפרעגט פון א זיידע, אז זי וויל זייער שטארק האבן א צווילינג ברודער, א ברודער, זי וויל האבן נאך ברודערס און ביידע זאלן, ס'זאל זיין א צווילינג. נו, האט די זיידע געזאגט, פיין, כ'עדער עס פאר אפיקומן. און ס'איז געבוירן געווארן א צווילינג, ממש יעצט אין די טעג איז געבוירן געווארן א צווילינג ביי די משפחה. הפלא ופלא, א פלא פון א זאך. יא, שיינע מעשה. קוים מען קען פורים, סיידן אויך קען מען פורים. צוגעלייגט פאר די איד האט מיר עס דערציילט, האט מיר געזאגט אינטערסאנטע זאך, אז דער איד, דער זיידע איז געווארן א באבע. וואס איז זיידע געווארן א באבע? איינער וואס פראוועט אויס עס צום אויסצאלן, רופט מען אים א באבע. איז ער יעצט דער זיידע, אויב ווייס איך ווער עס איז, וועט מען לכאורה פון יעצט און ווייטער גיין בעטן ברכות, אז ער קען פועל'ן אלס צווילינג. דער זיידע איז געווארן א באבע. אגב די ווארט בא בא דארף מען זעהן וואס תלוי איך זיך פארן לערנען ביי די אויסיס א' בא איז א' בא איז איבערגעדרייט קען מען צווייפלען אויב איינס איז א צדיק גוזר צדיק קען איבערדרייען יא און ס'איז א' בא איז איבערגעדרייט און אויך שטייט דאך אפילו אומר לך מנשי שמאל מות שמאל נשימה אמאל גייט מען פרעגן א שאלה פון א צדיק און ערליך איד און ער זאגט דיר טו אזוי און דיר שמעקט דאס נישט דו ביסט קלוגער פון אים זיך אלע ער זאגט זיך אלע בייז איבערגעדרייט ס'זעט דיר אויס פארקערט און ברענגסט א גאנצע תוכחה וואס ראיות אז ס'דארף זיין אנדערש פאלג אים ער איז קלוגער ווי דיר אויב ס'איז צו שווער פאר דיר פרעג אים נישט. פיין יא יעדער איינער על אופניו ועל דגלו. א פלעין ערליך איד קען נישט שאטן. האבן געזאגט אז די ווארט ספק אויב שטייט עס סמוך עין פאי צדי קי וואלט געווען צד ר' עוזי', ספק לייגט צווישן די סמוך און די פאי א עין, צווישן די פאי און די קי א צד, ווערט עס עוזי' סמוך עין פאי צדי קי וזה סדר א' ב', אזוי ווי א' ב' ג' ד' ה' ו' איז די סדר א' ב', סמוך עין פאי צדי קי איז אויך די סדר א' ב', אז דו וועסט גיין פרעגן א צדיק, אדער עס קען גוט מעיין זיין, אויב האסטו א ספק, העט עס ווערן סמך עיין פאר די עיון, פאר די פאר די פאר פון ספק, צדיק אז פרעגן די צדיק קיף וועסטו האבן אלעס כסדר און וועט דיין ספק ווערן אויפן סייד, ס'עט ווערן זאכן פאלן אין פלאץ זאכן ווערן בסדר, אלעס וועט ווערן בסדר. דאס די ווארט בסדר האט די אותיות בסייעתא דשמיא רייש. אגב איינער האט מיר נעכטן געזאגט אז א חשובע אינגערמאן און קרית יואל איז געגאנגען אויפפיקן עפעס אויף יום טוב און האט מיר גענומען געבן א רייד און געזאגט אז ער האט געהערט פון זיין רב ראש החסידות אז ס'איז דא פֿיר און זעכציק מצוות וואס איז מקיים ביי די סדר נאכט האט אים זיין חבר געזאגט און ער פרעגט מיר דו ביסט זיך א בעל מחדש זאג מיר וואס קענסטו זאגן אויף די רייש מען זאגט אז ר' ישעי' איז ישר, ישר מיינט גראד, און די סדר נאך באקומסטו גראד פֿיר און זעכציק מצוות, צוריק צו ביז סדר זעט אויס איז בסייעתא דשמיא ר' ישעי'ס הייבט אן די טאג אויפן רעכטן פיס ער טאנצט ארויס פון בעט, רעש איז לשון, רייש איז לשון פון רעש, אנפאנגען, יעדעס פאנגט אן, ער שרעקט זיך נישט פאר גארנישט, ער טוט מיט א. שטארקייט האט עס סייעתא דשמיא. בכלל שטייט אז א איד האט זיך, מען זאגט אין די זמירות פון פרייטאג צו נחת, קדם ריבון עולמים, קדם דו שטייסט אויף פרי, ריבון עולמים איז די אייבערשטער מיט דיר א גאנצן טאג, אז איך בין מסגף ביי די ערשטע מלחמה פון טאג האט מען סייעתא דשמיא א גאנצע טאג, זאגט מען בסדר דאס מאכט בסדר'דיגע טאג די סייעתא דשמיא, ר' הייב אן, יא די סייעתא דשמיא שרייבט מען דאך פון אויבן פון א צעטל, הייב אן. הייב אן די ערשטע זאך אינדערפרי מיט אלע סגברות, שטרייך זיך ארויס פון בעט, זאלסט האבן סייעתא דשמיא מיט אלע מלחמות אין יענטע וואס שטייט אין ספרים הקדושים, און בכלל זאלסט האבן סייעתא דשמיא יענע טאג פשוט און גראד, ר' שילך ישר איז בסדר האט ר' רייש ר' האסט אנגעפאנגען דיין טאג מיט מיט א שטארקייט זאלסט האבן סייעתא דשמיא, יא? אזוי אזוי ווי סייעתא דשמיא. אגב די ווארט בסייעתא דשמיא איז אויך מרמז אויף דעם ווייל די ווארט בסייעתא דשמיא מיינט א בית, בית איז דאך גבירה, חסד גבירה איז בית, די צווייטע מידה איז גבירה, גבירה מיינט זיך שטארקן, דו וועסט זיך שטארקן, סמך איז דאך די שי ביטול בעשה והתר, אז דו וועסט זיך שטארקן וועסט בטל ווערן אלע דיינע פראבלעמען, טאלנט איז דאך נצח, טאלנט איז דלות, דלות איז די ערשטע פלאץ אין צימער, אז מען דארט פאנגט זיך אן די צימער עסט אנפאנגען טוהן עסט האבן סייעתא דשמיא די עלעס טראגן פאר אלע ישועות ווייל איינער'ס גאב ד קען מבטל זיין אלע מניעות און אלע פראבלעמען ד עלעס עס ברענגט נצח עס ברענגט א נצחיות עס ברענגט אמת ד עלעס נצח איז דאך אמת עס ברענגט אן אמת'ע ישועה עס האבן א נצחיות דאס איז בסייעתא דשמיא. דריק איז אנפאנגען, און דו פאנגסט אן, פאנגען לשון פון פאנגען, פאנגסט, פאנגסט די זאך, כאפסט? אז מ'פאנגט עפעס איז מיינט עס געלונגען, צו מ'פאנגט פיש, מ'פאנגט חיות, מיינט עס איז דיר געלונגען, האסט געכאפן דיין נעץ, דו כאפסט די טאג אין דיין נעץ, דעמאלטס ווען דו פאנגסט אן, דו פאנגסט אן א שטארקייט, האסטו די זאך אין די האנט און אזוי ווי ביים פאנגען. האבן גערעדט וועגן די ענין פון אנפאנגען, היינט צופרי זאך האט מיך ארויסגענומען פון בעט, איז געווען די ווארט מאוחר, יא נשוי יא אויפשטיין נישט אויפשטיין איז אריינגעקומען א חידוש אזוי מאוחר, אפשטופן אויף מאוחר, אוי ס'איז רח הים, רח הים האב רחמנות אוי ס'קומט א מעכטיגע טאג יעצט, אויך האט עס די אותיות רמח, רמח האט די אותיות איז זיך רמח מצוות עשה, ס'מיינט טוהן, מ'דארף טוהן און טוהן און טוהן, אזוי ווי ככרמך בידו, נעמט די שווערד און מ'שניידט אפ די גאנצע יצר הרע און די גאנצע פראבלעם, זאגט אז ער וואלט. נאכן דאווענען און זיין צוקומען צו מיר זאגט ער צוזאמלייגן טלית גענומען א טיף אטעם זאגט וואס איז אלס סטרעס האט ער מיר דערמאנט אז איך האב אמאל געזאגט א ווארט אז די ווארט סטרעס האט די אותיות רעסט אטעם אריין אטעם ארויס אלס סטרעס נעם א טיפע אטעם און ס'זאל נישט גיין די טעג יעדע איינעם דארף זיך אפרוען אביסל און כאפן די אטעם. און ווי זאגט מען די ווארט אטעם אדורך איז אטעם, אטעם איז דאך די אטעם באמבע, האסט מורא? אזוי ווי דו האסט מורא פון די אטעם באמבע, אטעם אריין, גייט אוועק גיין די מורא. קאפאנען, איז סטרעס האב איך שוין געזאגט אויך, איך זאג סטרעס איז די אותיות סרעס, אויך נישט אז אויף קומט א פרישע חידוש, אבער איך האב געדארפט געטראכט אז די ווארט סטרעס האט די אותיות אסתר, אסתר המלכה, וואס איז אסתר המלכה מיט סטרעס? סטרעס איז אסתר איז דאך געווען אירע קרויטער, זי איז געווען א גרינע, געווען גרין אזוי שטארק און אז איז געווען גרין וואס האט וואס האט סטרעס עסט עס ווי גרין וואס גייט פאר דא תירוץ איז אז די האסט סטרעס במשך דיין טאג מיינט די האסט גרינע מיינט די מאכסט געלט שטייט בזעת אפיך תאכל לחם אויב ביסטו בזעת אפיך די מוטשעסט זיך די האסט סטרעס און אנגעצויגנקייט מיינט אז תאכל לחם און דארט ליגט דארט תאכל לחם איינער וואס זיצט אין די אפיס און די פיס אויפן טיש און די לעקס מיינט ער מאכט נישט קיין געלט ער האט נישט קיין קאסטומערס דעמאלטס אבער אויב ביסטו ביזי ביסט אנגעצויגן ביסט מיינט אז ביסט א ערליך איד ערב פסח. איינער וואס האט אין די טעג סטרעס און אנגעצוינקייט א רעגט זיך אויף נאכדעם האט ער ראטעווען זיך אויף דעם נאכדעם גייט ס'גייט פעטש און ער שרייט מאכט קולות און דא קומט דרייט איבער טרעפיק אנגעצויגענקייט קען שניידן דארט רילעקס אדער אויב ס'איז ריל עקס וואלט איך געזאגט רוי רוי מיך נעם א עכטע האקן האק אפ די סטרעס סאו אז מ'גייט אין די טעג, מ'דרייט זיך ארום, מ'פרעגט זיך וועלכע טערעפיסט זאל איך גיין, צו וועלכע דאקטער זאל איך גיין, צו וועלכע פילן זאל איך נעמען, וועלכע מעדיקעישן און וועלכע פייטונג זאל איך נעמען, גארנישט, ביסט א איד, אידענטיפיי די פראבלעם, האסט אנגעצויגנקייט אין די טעג, ביסט אנגעסטרעסט, אידישע מאמעס מוטשען זיך און ס'גייט שווער, דאס איז קיין שרעק, קיין שרעק פון די הרה ג קדושת לוי תקיע שול תרי ד קיו שטייט פון ראפשיצער רב אז ווען ער לייגט פלעגט, ראפשיצער רב פלעגט אים מאכן ווערטלעך און.

אבער דאס איז נישט קשור. על כל פנים, סאו מען קומט אריין די טעג, מען דארף וויסן, מען גייט מיט די ריכטיגע השקפה און מיט די פאזיטיווקייט, זיך נישט דערשרעקן פון אלע מראות וואס געשען די טעג, אלעס, האסט אנגעצויגנקייט, האסט נישט קיין ענווייטעמענטס, קענסט ענווייטעמענטס, זאל זיך זאל זיך איינרעדן אז דו ביסט רואיג, ניין, ס'מענטשן וואס דארפן עס האבן, אבער געדענק, אמאל מען ווייסט וואס די פראבלעם איז, וועלן זיי רוקן זיך. סאו וואס איז די פראבלעם מיט די טעג? די פראבלעם איז אז ביסט א איד, די פראבלעם ביסט א ערליכע איד וואס מאכט פייסעס, די פראבלעם איז ביסט א איד וואס מאכט פייסעס. זיין א איד און פייסעס מאכן קומט מיט א פעקעדזש פון אלע עי בי סי'ס וואס קומען די טעג. סאו געדענק, איידענטיפיי די פראבלעם, טוה גארנישט, גיי ווייטער אן, שטארק זיך, רק חזק ואמץ, אז דו וועסט זיך שטארקן און שטארקן האט גרויס איז, רק זאכן וועלן זיך נעמען ראקן, און רק ס'וועט נישט מיינט ווערן אלע פראבלעמען. יא, איך וויל אנגיין צו עפעס א ערנסטע ווייל דא איז אויך די כסדרה, בלי נדר רעדן פון שבת הגדול אויך פון פסח כ'האב אזוי פיל צו רעדן כ'ווייס נישט ווי אנצופאנגען ווי צו ענדיגן, אבער בשעת מען הערט די שיעור מאכט מען זיך פסח'דיג, עס איז אויב מען זיצט הערן די שיעור בשעת מען מאכט פסח'דיג און און גרייט זיך צו צו די הכנות אויף יום טוב, הייסט יעצט איז מאנטאג, כ'האף ס'וועט זיך ארויפגיין היינט די שיעור און די עולם וועט קענען א גאנצע וואך ביז פסח קענען הערן געדאנקען פון חיזוק און רואיגקייט און געשמאקייט און בעזר השם בעזר כל אדם דעת קענען אביסל חיזוק געבן פארן עולם בשעת די הכנה און גלייב מיר יעדער בעזר השם ווערט פון פסח אויך בלי נדר אפשר נעקסט וואך קען געבן נאך א שיעור פאר פסח כ'בין נאכנישט זיכער אין דעם זאל מען נישט גאנץ די וואך די כסדר זוי איז תורת ואוילו הי' ואוילו על מוקדו די ווארט מוקדו א קליינע מ' פאריגע וואך האב איך געהאט א קליינע א' די וואך האט מען א קליינע מ' דאס האט שוין ביי אונז די ווערטער קען מען אוועקמישן און בעזר השם וועט איר קענען נאך פאר מיט דעם הערן נאך לייכטערע ווערטער איז מוקדו האט א קליינע מ' וואס מיינט מיט א קליינע מ'? זייער סימפל אז מוקדו שטייט דא עולו על מוקדו א מענטש זאל האבן א עליה פשוט פשט קען מען זאגן, הי הא אוהלו ווילסט האבן א עליה, מויג דא גיי מיט עס להבות, מויג דא לויש מיט עס להבות, יא, זיך אנצינדן, צינד דיך אן מיט עס להבות, וועסט האבן א עליה, די בעסטע עצה צו גיין פון איין לעוועל צום צווייטן, פון איין מדריגה צום צווייטן, איז גיין מיט עס להבות, ווי עס גיין מיט עס להבות וועסטו האבן הצלחה, וועסט גיין מעלה מעלה, ווייל א מענטש וואס איז אויסגעלאשן קען נישט ערגעץ נישט אנקומען, ס פון קאווע ס'ביסט אויסגעלאשן, זאג איר קלאר, צינד עס אן, וועסטו זיך אנצינדן.

מצרים א דרייסיגסטל טוב שאר האבן דורש מנוחת פסח קודם לכן שלושים יום און בני ישראל זאגן אבער דעם אויך אז מ'גייט ארויס צוביסלעך פון די מצרים יעדע איינער און ווען גייט חס ושלום דארפן מעדיקעישן פאר עפעס בגוף צו בנפש געבט מען מעדיקעישן צוביסלעך מ'קען נישט גלייך ארויפגיין צו די העכסטע דאוז ווען מ'גייט אראפ פון מעדיקעישן געבט מען אויך אראפ צוביסלעך דאס זעט מען ביי פסח מ'גייט בהדרגה בשעת יציאת מצרים איז געווען שלא בהדרו, איז געגאנגען ממש פון די מנטע שערי טומאה צו די מנטע שערי קדושה, איז כמעט אריינגעפאלן אין שערי נירן חס ושלום, איז ארויסגעגאנגען איז ארויפגעגאנגען ביז אויבן, איז דאס די עבודה פון די טעג, אז אונז זענען זיך די טעג און נישט די יאר פון יציאת מצרים, יעדע יאר גייט מען אויף כל דור ודור חי אוי מיר איז צייט צו קריצן און מצרים אבער נאכאלץ איז אונז גייען מיר ארויס בהדרגה כדי אז ס'קומט אן די נחת יציאת מצרים אינגאנצן, פאר ווי נעבן די טעג קען מען פילן א מורא'דיגע דערלייכטערונג, מענטשן פילן זיך פלוצלינג. ווערט פטור פון זיינע פראבלעמען, ס'איז זייער א נארמאלע זאך, נישט קיין נארמאל, אזוי קומט עס, מ'גייט צו פסח אויס מצרים, ס'קומט פסח פילט מען שוין גוט אינגאנצן, אזוי וואס יעדער האט זיך זיין גאולה פרטי, זיין גאולה יציאת מצרים א פרטי, מ'דארף אריינווארפן א ווארט פאר די בני ישראל, די ווארט שרעק האט די אותיות ע' און שקר, ממש לויף אום איין פון שרעק, שעיקערס, סיבות פון וועלכע ארבעטן ליידער ליידער שרעקליך וואס פארגקומען די פאריגע וואך, ליידער ליידער וואס געשען אפילו ביי חסידישע קרייזן וואס אלץ כאפט א פחד אבער נאכאלץ דארף מען וויסן פחד אדער אותיות חד חד זאגט מען ויחד יצאו זיי בשמחה פייער זיי גבירים ווערן גביר שמונים שטארק דיך, פריי דיך, ביסט א איד, זיי דא ריקסט די משיח די אייבערשטער שיקט די מלחמה שוין אויסגערעכנט זייט בריאת עולם אז סגייט זיין א מלחמה יעצט אין יעדע מיסל האט זיך זיין אדרעס אין יעדע מיסל וואס ווערט אוועק וואס מען שיסט אוועק האט זיך אויך זיין זיין אופן וויאזוי סגייט געשען מיט א פונקטליכקייט זיי רואיג טוה דיין השתדלות גיי אין שעלטער ווען דו דארפסט גיין אין שעלטער אבער חוץ פון דעם. וואס האסטו צו זיין אינגאנצן אנגעצויגן? אלעס איז שוין אויסגערעכנט פון אויבן. אה, מ'רעדט דאך פון א עצה. פירל, יעצט קען מען גיין ווייטער. איז, ווען א מענטש גייט ארויס פון א מדריגה, פון א פ, א מענטש גייט ארויס פון א שוועריקייט צו א גוטע זאך, צו, ער דארף א רפואה, דארף מען, דארף מען גיין, טרינקן אזויפיל, אזוי איז עס יעצט, גייט מען ארויס מען נעמט מענטשן צוביסלעך ארויף מעדיקעישן גיבט מען אים צוביסלעך, מ'נעמט אים אראפ פון מעדיקעישן אויך צוביסלעך, מ'גייט טוישן מעדיקעישן אויך צוביסלעך, אלעס גייט צוביסלעך, שפרינגען מדריגות דאס זאל נישט זיין צו גאר ער וואס כעל אויף אזוי שטייט דאך אין פרשת יתרו אבער נאך עס איז ביי יעדע זאך א איד וויל אנפאנגען א ביזנעס א איד וויל זיך זעצן לערנען סלאולי מיט טשולי בהדרגה מיט די פלאו ס'עט אנקומען ס'עט אנקומען די וועסט אנקומען אבער גייסט צוביסלעך אין דעם. איז דא די ווארט מוג דא מיט א קליינע מ' גיי שטארק דיך די ווארט מ' איז אות מ' איז אריין זיך טהרה מ'האט שוין געשמועסט פאר פורים אז פורים איז דא וואס זאגט אות מ' מ' איז אריין זיך טהרה מ'האט מ' איז אויף מקווה מקווה הייבט זיך אן מיט די אות מ' מ' איז אריין זיך טהרה מ'טרעפט אז די רמ א זאגט אז מ' יום איז איז איז איז כ ז א טבע שני מ'קען זיך טוישן דו ווילסט זיך טוישן דו ווילסט זיך רייניגן דו ווילסט ארויפגיין מדריגות מדריגות מיינט נישט דווקא מדריגות אין קדושה יעדע זאך וואס דו דארפסט טון דו ווילסט זיין א סוקסעספול מענטש זאגט מען אויף ענגליש יא? אויף אידיש גערעדט אידישע ענגליש, דו ווילסט מצליח זיין, גיי אפ מיר סלאולי מעטשולי, איין גאל אויף אמאל, די קען מען זיך מאכן אז איז מורא'דיג צומישט, די ווארט צומישט איז אויסיס צום ערשט, צומישט איז נישט קעיר ווייל דו ווילסט טון צען זאכן, בארואיג דיך, איין זאך אויף אמאל, צום ערשט וויל איך טון דאס, צווייטער איז דאס, דריטער איז דאס, עס איז נישט זיין צומישט, די גאנצע צומישעניש קומט. ווייל דו ווילסט טון צען זאכן. מאך אפ, דו גייסט עס טון אין די קיטשן? פיין. וועלכע קעבינעט וועסטו טון אין די קיטשן? לעצטנס אין אידישע מאמעס האב איך געוואלט אריינווארפן אפאר ווערטער וועגן דאגה. איך פערזענליך מאך שוין דעם חדש עשרה חדשים, ס'איז אלץ א מתנה פון אייבערשטן. זיך פלעג האבן אזא מהלך מחשבה, זיך אלץ א פלעג עס האבן, ווען איך געהאט סיי וועלכע פראבלעם, געהאט א דאגה, האב איך געהאט א חידוש פאר דעם, ס'האט קעיר גענומען פון די דאגה, אזוי ווי די מיסל, ס'קומט א מיסל, שיסט עס אוועק, און אזוי, ס'איז דאך דא אסאך פראבלעמען היינט, און איך האב כמעט אויף יעדע ocd, די חידוש פון ocd, בום, שניידט אוועק די ocd, אויף דאגה, קומט א דאגה, בום. אויף קאנפידענס האב איך א חידוש אויף קאנפידענס אזוי ארבעט עס ס'פייט איינס מיט די אנדערע און ס'גראדט אלעס אויס אין די טעג קען זיך מאכן אידישע מאמעס זענען באזארגט וועל איך זאגן אפאר שטייוועס אויף דאגה איך האב גראדע א גאנצע גליון פון בערך פערציג גראד שטייוועס אויף דאגה ס'געקומען אפאר פרישע די וואך וועל איך זאגן אפשר אפאר פון די אלטע און אפאר פון די נייע. זייגער האט ר' שטייבער'ס גיי אן דו האסט, גיי אן דו האסט ר' שטייבער'ס זייגער, יא דו האסט די כוחות, יא דו האסט די כוחות, גיי אן דו האסט, דו האסט די כוחות פייסעדיג צו מאכן, דו האסט די כוחות זיך צו האלטן רואיג ווען דו רעגסט זיך אויף, דו האסט די כוחות צו ארבעטן שווער ביי די עבודת המצות, דו האסט די כוחות צו גיין ארויסנעמען די גארבידזש ווען די ווייב בעט, דו האסט די כוחות צו טון אלעס און העלפן און און אויפטון אסאך וואס מ'דארף אויפטון גיין צו די חלוקה ווארטן די ליין נישט בוזשען און ווען דו האסט די כוחות טו אייבערשטער גייט העלפן איז נאר גענעדיג דו שטייער זיין דאגה אבער אט אט אט אט אט ווען די ערשטע מאל קראצט אויף שטייער זיין דאגה איז ריינקומען אזוי קלאר אין גאס די אייבערשטער גייט העלפן אויפגעלאכן די אייבערשטער גייט העלפן איז די אייבערשטער גיי אן דו האסט דו שטייער זיין דאגה כוחות אז טאקע שטארקן די האסט די כוחות.

די הגה ח שטיין וואס די אייבערשטער האט גרייט, די אייבערשטער יאס טשי וואס די ווילסט, איך קום נישט אן אין ערגעץ, די אייבערשטער האט גרייט, ס'איז דא א צייט פאר יעדע זאך און די צייט איז נענטער ווי די מיינסט. געוואלדיגע דערגרייכונג גייען אנהייבן, איך פארשטיי וואס מ'דארף גיין, געוואלדיגע דערגרייכונג, אנטשולדיגט, געוואלדיגע דערגרייכונג, כ'האב געזאגט דא צוויי מאל, געוואלדיגע דערגרייכונג הייבן אן, יא, יא, כ'האב גוט געזאגט, געוואלדיגע דערגרייכונג הייבן אן. גוט צו גיין אנקומען, הייבן אן, פיין, אויך נאך א נפרד אידישע מאמר, די הויז גייט אויסרייניגן, די הויז גייט זיך רייניגן בעזר השם, און אלעס גייט פאלן אין א פלאץ, היינט דא ארינג ס'פאסט נישט דו זאלסט זיין א מלך עליון, ראה דעם מלאך בעסער זאלסטו זיין א מלך עליון.

האט די אותיות א' בית י' ו' נ', עליון האט די אותיות עין ל' י' ו' נ', י' ו' נ' זענען אותיות אזוי ווי א פעטערן, איינס איז גראד, איינס איז נאך, איינס איז אויבן, אלע דריי זענען גראד, נאך י' איז קליין, די ו' איז נאך לענגער, די ענדערונג איז נאך לענגער, ס'קומט ארויס שיינע, שיינע, א שיינע רמז דא. איז האסט א מצב פון עווין א אני בדעת אן אינגעל זאלסטו וויסן אלף בית אלף בית אין די זאך איז וויפיל איז די גמטריא פון אלף בית? דריי דריי דיך ארויס פון דעם דאס שרעקט דיך נישט ס'גייט אנקומען כ'זאג שרעק איז שקר עין זיי אביסל מעיין זעהן ס'איז שקר די שרעק עליון האט די אותיות עין למד ס'איז א מצב פון אלעס ס'גייט דיר גוט דאווענסט די אייבערשטער זאל דיר ווייטער גיין גוט ווי שטייט ס'טאר נישט גיין גוט טאקע די די מאמר גייט אז. דער דברי חיים האט זיך אמאל אויסגעדרוקט אזוי, באשעפער, די הייליגע טעג מיין איך צו, נישט חילוק ווען האט עס געזאגט, ס'ווערט אסאך מאל געזאגט, גאנצע מעמד צדיקים, באשעפער, אז דא א מדינה ווי אמעריקע, מדינה ווי אמעריקע איז א ערשט קלאסישע מדינה, די אנשי מדינה זענען מוצלחים, סוקסעספולע ביזנעסלייט, ס'דא א אילאן מאסק, ס'דא א פרעזידענט טראמפ, ס'דא אסאך סארט מוצלחים אויף אסאך סארט אופנים, ס'איז א מדינה פון חירות.

איז ווען ס'קומט צו די ס'קומט צו די מלך פון א מדינה ווי די מענטשן זענען מצליחים הייסט די מענטש א הייסט די מענטש די מלך פון די מדינה הייסט א מצליח'דיגע מענטש ווייל הייסט ער האט א גוטע נאמען דער קעניג. לאמיר גיין צו א מדינה אין סאוט אפריקע, נישט אין סאוט אפריקע אליינס ס'איז נישט קיין אזוי גוטע מדינה, ענגלאנד איז גאנץ א פיינע מדינה, דא די טוירד קלעס קאנטריס די מלך פון די מדינה, איז איז איז איז איז אראפגעקוקט די קעניג, מ'גייט מיר גייט צו די יו ען איז אמעריקע איז איבער ראש, יא? פארוואס? ווייל ער איז א מצריות'דיגע מדינה. האט די הייליגע דברי חיים זיך אויסגעגרעדט וואס די הייליגע דברי חיים אליינס האט געזאגט, באשעפער אז כלל ישראל וועט מצליח זיין, עט זיין א בחינה פון מלך ישראל וגואל לו, אויב כלל ישראל וועט נישט גיין גוט מיט זיין א באנדע לא יצח'ניקעס, עט זיין א בחינה פון מלך אביון, די לשון האט ער געזאגט, באהאלט מען א בקשה אז כלל ישראל זאל מצליח זיין אז עס מעג גיין גוט פאר אידישע קינדער, מעג האבן הצלחה, נאך ערליכע אידן דארפן זיך מוטשען, ווי שטייט דער חיים זאגט קלאר אז נישט. אוודאי עס שטייט אין צדיקים געוויסע בחינות, שטייט אין הייליגע דזשנא, וואס קען זיין וואס אז פאר משיח גייט קומען וועלן זיך די ערליכע אידן גאר שטארק מוטשען, דא האט נצחון געזאגט אז מען זאל זיך נישט ארקשענען אויף דעם, די גאנצע נוסחאות, איך קען נישט, כאפ נישט מיין ווארט, אבער. שטייט פאר משיח קומט צוריק מיט א דאפלטע שפע אויף די וועלט, איז דארף מען מצליח זיין, מען דארף האבן סייעתא דשמיא, קיין איין טאטע האט נישט ליב צו זען ווי א קינד מוטשעט זיך, קיין איין טאטע, נאכדעם וואס די טאטע מאכט חתונה א קינד האלט שוין דריי פיר יאר נאך די חתונה האט נישט קיין פרנסה, ס'גייט איהם נישט גוט, די טאטע האט הנאה? האט נישט קיין שום הנאה, אונזער טאטע אין הימל האט נישט קיין שום הנאה ווען אונז מוטשען זיך, איז ריק דיך אויס מיט טייל פון הימל, בעט ביים באשעפער, באשעפער העלף מיך, איך וויל האבן הצלחה, איך וויל האבן סייעתא דשמיא, כדי איך זאל זיין א מלך ישראל בגי אלף, מעג איך זאגן? רבי חיים האט דאך אזוי געזאגט. און אז דו וועסט מתפלל זיין אזוי וועסטו זיכער מצליח זיין, זאג טאטע אין הימל, איך וויל מיך נישט מוטשען, איך דארף פרנסה, איך וויל מיך נישט מוטשען, דו האסט נישט ליב ווען דיינע קינדער מוטשען זיך, וואס דארף איך מיך מוטשען? זאל דאס יעדע איד זאגן, וועט ער מצליח זיין. וואס טוט מען אז מ'האט זיך מאכט זיך א מצב מ'איז דעפרעסט? מ'ווערט דעפרעסט פאר די אוסיעס רעסעפי דרײַ, דארף נוצן די רעסעפי פון נומבער דרײַ, וואס איז די רעסעפי פון נומבער דרײַ? דריי דיך ארויס פון די דעפרעשן! דריי דיך ארויס פון די דעפרעשן! דעפרעשן די אויסיעס פראסדוק, דעפרעסט פראסדוק, ס'איז א חלק פון א דורכגאנג, ס'גייט אריבערגיין. עס קען זיין א בחור אין די יארן נישט דרײַ און צוואַנציק ער טרעפט נישט קיין שידוך ער ליגט אין בעט דעפרעסט מען האט אלע רעכט אין די וועלט צו זיין דעפרעסט דרײַ און צוואַנציק יאר האטש קיין שידוך האט יעדער רעכט אין די וועלט צו ליגן אין בעט א גאנצן טאג אבער ער דארף זיך מחזק זיין שטעל דיך אוועק שטארק דיך גייסט טרעפן דיין שידוך בסייעתא דשמיא זארג דיך נישט אזויפיל. האט זארג האט אויס צו זיין אויריק. די אייבערשטער וועבט און שפינט א שיינע קלייד פאר אונז אלע. ס'איז געווען צייט צו מאכן צו נייען א קלייד. זיין איז די מלכות פון אייבערשטער. אויריק איז א ניו יארק טיל. יא ס'מיינט ס'מיינט אויריק מיינט מלכות אויריק. איצט מ'נייעט צו נייען א קלייד איז א פראסעס. דו זארגסט זיך ווי וועט קומען די תוצאות? ס'איז א פראסעס אזוי ווי אויריק. זארג דיך נישט אזויפיל. ביסט דעפרעסט? נעם די רעסעפי פון דריי דריי דיך ארויס ס'איז דיך ביטער זאלסטו וויסן ביטער האט כמעט די אותיות פיטער וואס איז די חילוק ע' און ח' פיי איז מיט פיי איז די חילוק ע' און ח', ע' איז א לשון פון אי און ח' איז א לשון פון ירא אל תירא ואל תיחס וואס מיינט ירא? זיין מעיין אז וואס? זיין נישט מעיין בעסער געזאגט און עס זעהן אז ס'גייט זיין געשמירט ווי פיטער אלעס גייט זיין פיין און וואויל בסייעתא דשמיא. צוריק שנעל צו די מוקדו, עס האט אויבן געשמועסט אז מ' איז טהרה, איז מוקדו מיינט אז מ'גייט ארויף א מדריגה, ס'גייען צוביסלעך אזוי ווי די קליינע מ' גייט סלאולי מיט טשולי מען קומט מ'כאפט נישט קיין הייסע לאקשן מ'כאפט נישט קיין גרויסע מדריגות, דאס די גאנצע יסוד פון ימי הספירה זינט גיימער ארויס גיין פון פסח איז ווייל פסח איז געגאנגען שלא בהדרגה, גייט מען נאכדעם פון ספירה איינס אויף אמאל, חסד, חסד, גביר תשב בחסד, צוביסלעך, מ'האלט שוין ביי הוד, דאס האט שוין באהויבט צוביסלעך, דאס איז יסוד מסירות העומד, אז מען גייט צוביסלעך, סאו מוג דו, דו ווילסט ארויפגיין א מדריגה, אוי לו ה' ה' הוא אוי לו, דו ווילסט האבן די עליה, אל מוג, דו קוק אויף די קליינע מ', גייסט זיך טוישן, אזוי די מ', די מ', די מ' פון ה' המלך וואס הייסט שני, דו גייסט זיך טוישן בעזרת השם, אבער צוביסלעך, נעם קליינע אסאך אויף מאל, קליינע גאולס און עס וועט קומען אסאך אסאך ווייטער בסייעתא דשמיא. איז איך האב בעצם צוגעלייגט נאך צוויי צעטלעך מיט חיזוק ווערטער וואס אויב מען קען הנאה האבן, אבער איך טראכט ס'וועט נעמען זייער זייער לאנג, זיכער דא וואס ווילן יא הערן און דא וואס ווילן נישט הערן, אבער היות עס קומט סיין געווען איז אמאל געווען דא איין קליינע פארמאל, מיין איך עמער לאזן ביי דעם כ'האב גאר גוטע ווערטער געלייגט וואס מיך ביי עם ערענסטע תאווה אלעס צו זאגן יעצט, אבער ס'היפש שפעט.

נאך איינס, די ווארט שמאל, עס גייט דיר עפעס שמאל עס גייט דיר לינקס, עפעס א סמייל עט ווערן אויס לינקס. עקסייטעד האט די אותיות אי די עקזיט, אי מיינט אויב, די אויב די זיין עקסייטעד וועסטו מאכן א עקזיט פאר אלע דיינע פראבלעמען. פיין, עמער לאזן די נעקסטע רעסט פאר אנדערס מאל בעזר השם, האלטס מיר אין זייט און זאלסט אייביג העלפן זאלן האבן א רואיגע געשמאקע הכנה צום פסח, און אויב מאכסטו זיך דא אנגעצויגן האט עס צו געדענקען איך בין א איד וואס מאכט פסח'דיג, און ס'קומט מיט א פעקעדזש ווי ס'איז נישט מער ווי נארמאל, און איך גיי מיך שטארקן בסייעתא דשמיא אז אייבערשטער זאל מיר מאכן ריכטיגע הכנות צו פסח, זיין מלא מיט מקבל זיין אלע השפעות ברוחניות און בגשמיות, אלעס וואס מען דארף, און מ'זאל טאקע זוכה זיין מ'איז שוין אין ניסן ימי ניסן, ס'געשענט ניסים אין די טעג, שיז בוי מקיף אויס, כ'האב יעצט געהערט אז איינער וואס איז געשענט א ניסן און ניסן איז איין מנקה לו מזכיותו, אז ס'מעג געשען ניסים, ס'דרייען זיך געוואלד אין זיך ניסים אין די גאסן דא קיין טעות איז בכי השמים ושאו לארץ, איז זיך די צירוף פון ניסים, די הימל איז פרייליך די ערד איז פרייליך, וואס זעצט עס צו די מענטשן אינדערמיט אינגאנצן אזוי אנגעזעצט, כ'זע דא אויף א ווארט איך האב נאר געהאט קלייניגקייט, כ'האט א חבר מיין פרנסה, איינער פון זיי האט טיפע פרנסה זיך שרייבן זכויות זיך שרייבן דרשות א קאפאל נישט אריינגיין יעצט. און יענער געווען איינער געהייסן מרדכי איר וואלט איר געוואלט עפעס אויף פסח האט מען געזאגט אז מרדכי אויף ענגליש הייסט מאטי מאטי איז מאר טי עס טי מער און מער וואס איז געשעהן מרדכי איז געווען די גואל אין מיי אום אום אחשורוש און עס פי נאמען איז מרדכי געווען די גואל סא פיגער אלעם משה שוין לאנג א פינטל מרדכי איז געווען די גואל איז די האסט טוהן מער און מער מורטי מורטי, זיין מאטכע וועט זיך אויסלייזן, ס'וועט אוועק גיין די הסתרה, מ'האט דיך ארויסגענומען אסתר פון איר פלען. פיין אז די אייבערשטער העלפט אונז זאל מען זוכה זיין מקבל זיין די פסח און מיט אלע השפעות טובות, מלויך אויף ניין, ס'זאל אונז גיין גוט, ס'זאל האבן הצלחה, ס'זאל זיין א בחירה פון מלך ישראל ווי אלע, זאל אלץ אונז אלע גיין גוט, זאל מיר זיין די נעבעכדיגע קינדער זאלן זיין מוצלחים, און און די אייבערשטער זאל זיכער שעפן נחת פון אונז אז ס'וועט אונז גיין גוט, סייעתא דשמיא.